Her meselesinde, hälki ýaly durmuş meselesine syrykdyramyzda, gürlejek gepini bilmeýän adamyňam bir köpçüligiň içinde abraýy gaty bir ulalyp baranok-da. Onuň gürlejek gepiňi bilmek ýa-da öz hünäriň boýunça sen şol Käse ýasajak bolsaň, küýze ýasajak bolsaň, haýsy toprak, haýsy gumdan aljagyňy bil, bilmeseň, onda hem hünäriň ýitdigi-dä, hünäre eýýäm bir hyýanat etdigiň bolýar. Gara, şu zatlaryň ählisi şu nakylymyzda, ýaňky atalara sözümizde jemlenipdika diýýän men. Gaty dogry. Elbetde, adamyň döredýän sözleriniň ählisi gönden-göni adamyň durmuşy bilen, adam bilen baglanyşykly bolýar-da. Şu wagt ynha, biz pikirlenip göräýenimizde-de, ary haýsy güle barýarkan diýip, bu biz hiç hili aryň oý-pikirini aralaşyp bilmejegimiz hemmämize mälim. Ýöne, ary etmeli işini ýerli-ýerinde edýär. Şonuň üçin edil şo babatynda Aryň üsti bilen adamlara-da şeýle öwüt-ündew berlen atalar sözi bolupdyr. He, ary ýaly her bir zady şu kiçijek jandaram bolsa öz etmeli işini her kim ýerli-ýerinde goýmaly. Dogry. Onnoň hem Magtymguly şu ýerde şol balyň arassalygy meselesi bar-da. Ýaňky zähmet, hyzmat meselesini ýatladyň welin, şol aryň özi diýýär, bal üçin günde näçe menzil ýol geçýär diýýär-de. Şuny hasaplan alymlarymyz. Şoň geçýän ýoluny göz öňüne tutsaň, diýmek bir süýji ýygnamak üçin, gowy zady ýygnamak üçin az zähmet çekip şony gazanyp bolmaýanlygam aýdylýan bolmaly-la şu ýerde. Hem arassalygyna, hem şoň süýji nygmatlygyna. Onuň ýene bir zat bar, şu gül meselesinde biz edebiýatymyzda, çeper edebiýatymyzda köpräk gapdalynda bilbil ullanýarys-da. Ýöne edil şu nakylda gele-gele aryň ýüze çykmagy, eýýäm ýaňky diýşimiz ýaly, süýji bilen ajyň arasyndaky gatnaşyk, zähmet bilen rehnetin arasyndaky gatnaşyk, şuny bermek üçin bir iň gowy çeperçilik serişde bolup hyzmat etjegini aňyp, duýup, biziň halkymyz şuňa nakyllary döretdir-de. Gato.
Çaga size berjek henikiý sowalymyz, Ýogyň bir derdi, baryň müň derdi. Bu sowaly siz öz pikiriňizi beýan etmeden oňat bu sowaly ileçlerimize goýalyň, ileçlerimiz nähili pikirde?
Durmuşda her bir adam bar bolmak isleýär. Baryň müň derdi diýmek sözüň manysy bolsa, durmuşyň kynçylykly ýollaryny ýeňip geçmelidigini, şol kynçylyklaryňam bar adamyň maňlaýyndan çykýandygyny ata-babalarymyz ündeýär. Meniň şul atalar sözüne düşünişim şeýleräk. Ýogyň bir derdi bar, baryň müň derdi. Meniň bu nakyla düşünişim şeýleräk. Ýogyň bir derdi bar, olam diňe ýoksullyk derdi. Barlynyň bolsa, hazynasyny goramak, toplan baýlygyny tygşytly saklamak ýaly birnäçe gyzykly aladalary bar. Durmuşyň özi gyzykly aladalar bilen gurşalan. Derdi her näçe köp bolsa-da, ýok bolandan bar bolan ýagşy. Muňa şahyryň, Bu dünýäde ähli mahsus zatlaryň senden sowlup geçmeýänine şükür et diýen setirleri aýdyň mysal bolup bilýär.
Ýoguň ýekeje derdi ol, ol şol ýogy ýok etmek-de. Ýok diýilýän zady ýok edip, barly bolmak. Ha, baram näme etjegini bilenok. A barlyň derdi ol müň zady bar, oň müň derdem bolaýmaly-la. Diýeli, Mysal üçin, şol müň sürüli bir baý kişini göz öňüne getirip görseň, şoň her sürüsiniň çopany, iti, düýesi, eşegi, goýny hakynda giden alada-da. Esasy mesele näme? Şony gorap saklamak, baýlygy, şony abat saklamakda. Ony abat saklamak üçin hem hälki sanan zatlarymyzyň hem abatlygy gerek-dä. Onnoň şol müň zadyň bar bolsa, müň derdiň hem bolaýmaly-la. Onuň ýoguň ýeke derdi, ýaňky diýşimiz ýaly, ýoguň şol ýokluk derdi-de. Onuň şony bara öwürmek, ol ýeke dert. Onuň bara öwrensoň, ýaňky müňe bakan hereket edip başlaýar-da, müň derde bakan. Bu göni manysynda ulanaýmaly, alaýmaly pikirlerdi. Onuň has çygrymyzy giňeldibersek. Şol ine hemmämiz bir çagaly maşgalaly adamlarly şu çagaň ýokka derdiňi aladaňy göz öňüňe getirip gör. Onnoň çagaň bolansoň köpeleňsoň ulalansoň aladaňy göz öňüne getirip görde. Edil ýaňky mally mesele bir ýaly şuda bir heniz öýli-işikli bolmankaň ýeke öz derdiň onnoň Öýli-işikli bolansoň, garaz, çagaň berdi, has ulalyp gidiberse, agtygyň berdi. Bi gaty bir jana ýakymly dertler-le, ýöne, ýaňky alada hasabynda, ýöne şularam sanap boljakdy. Rowaýata görä, irki wagtlarda bir ädikçi bar diýýär. Ýaňky ädikçi diýýär, gündelik öz. Gününi şol ädik tikmek bilen öz gününi dolandyrýardy. Ine, ädikçiň şeýle bir barly, barjamly goňşusy barmyşyn welin, bir gün ne şol goňşusy oturyp pikirlenipdir-de, Meň goňşym gündelik diňe şu ädik digip, şoň bilenem gününi dolaýar. Mende bolsa, elimde birazajygam bolsa altyn-kümüşlem bar. Gel, şuňa men bereýin. Onsoň soň yzyna gaýtaryp berer, oňa çenli bir azajygam bolsa örtüni giňetsin diýen maksat bilen diýä goňşusyny çagyrdy-da diýä öz pikirini diýä goňşusyna aýtdy. Goňşusam diýä hiç zat diýmedi-de diýä ýanka bir haltajyk berip diýä altyn-kümüşlerden berdi. Goňşusam aldy-da gaýtdy diýä. Ine öýüne geldi-de diýä goňşusy diýä näme etjegini bilenok ädikçe diýä. Hä bir gün diýä ony birden ogurlanaýmasyn men muny yzyna gaýtaryp bermeli diýip diýä ýassygynyň aşagyna goýdy diýä. Ädikçiň öýünde diýýär, öňki ýaly diýýär, şatlygym ýokdy diýýär, indi diýýär. Ýene bir gün diýýär, Aý, öýüme birden ogry geläýse, birden muny ýatyrkam ýassygymyň aşagyndan alaýmasyn diýen maksat bilen diýýär, daşarda bagyň düýbüne gömüp goýdy diýýär. Gara şeýdip näçe günläp diýýär, şol altyn-kümüşleri diýýär, buň öýüne hasrat getirdi diýýär-de. Onsoň ahyrynda Ädikçi muny barly goňşusyna eltip, Goňşy, meň öňki günüm gowy eken diýip, Diýe, şol altyn-kümüşlerini yzyna bermek bilen boldy diýe. Diýmek, baryň bar bolanda-da, müň derdi bar diýlişi ýaly, ony ýerli-ýerine goýmagam gerek-dä. Çaga aga size berjek indiki sowalymyz, Ýok diýseň ýuk bolar, bar diýseň galňar. Bu sowaly ildeşlerimiz nädip gördi?
Ýok diýseň ýukalar, bar diýseň galňa. Bu atalar sözünde esasan şükranalyk barada aýdylýar. Ýok diýseň ýukalar diýlende, esasan hem barjamla adamlar bar zadyny ýok diýip aýdyp, ertirki gününe pikir etmeýärler. Ertirki günde-de belki bar zadyň ýok bolmagy mümkin. Ýok bolsa-da, göwnüňi, ruhuňy belent tutup, zähmet çekip, zähmet soň rahnet diýip, esasan zähmet çekip, ýok zadyňy bar zat etmek bolar. Ýok diýseň ýukalar, bar diýseň galyňar atly atalar sözi bar. Şol atalar sözünde ata-babalarymyz her bir adamyň ýagşy niýetde bolmalydygyny, gowy zatlar hakynda pikirlenmelidigini aýdýar. Eger-de mysal üçin seniň bir zadyň bar bolsa, onam ýok diýip nalanyp gezseň, onda ol hakykatdanam ýok zada öwrülmegi mümkin. Şonuň üçin gowy niýetde bolmaly. Ýogyňa ýok diýseň, ýukalar diýlen manysy şol. A bar diýseň, galňar bolsa, bar zadyňa şükür edip, Oba, mende şu zadym bar, nesip bolsa gelejekde köpeler diýen ýagşy umyt bilen şoňa seretseň. Erde senden şol özüňdäki bar zat hakynda sorap, sen şony galyň görnüşde beýan etseň, onda bar diýseň, galňar diýlen atalar sözüniň manysy şol.
Biziň ata-babamyz hiç haçanam şol ýok diýmegini halan halk däl-de. Bi myhman meselesinde-de kimdir biriniň işi düşen halatam, garaz, kimdir birine kömek etmeli halatam şol ýok sözüni gaty bir ulanyp ýören halk däl-de. Onuň bärde ýok diýseň ýukalar diýilmäň özi şol haýsydyr bir kişä bir şol seň haýsydyr bir zadyňa mätäç kişä ýok diýmek hakyndamyka diýende. Sebäbi sen şoňa diýeli bir çörek soran adama çöre bar çöregiň ýok diýmäň özi seň özüňem çörekden keser diýilýän manysy bolmaly-la şuň. Ondan şol ýaňky ýaşulymyz diýýätde, her kimiň öz bir Allah tarapyn berilýän rysgaly bardyr. Şol berilýän zady gysgansaňyz, ertir şoň mukdary azalar diýýärdiler-de. Şony aýdaýaly bir çörek seň şu günki paýyň bolsa, şony goňşyňdanam gysganyp özüňe-de dözmän şoň Ýarysyny ertire goýsaň, onda bu kişä ýarym çöregem ýeterlik eken-dä diýip, bütin çöregiňi ýarta getirer diýerdiler-de ýaşululama. Şoň ýaly şol ýok diýmegiň özi bir öz çöregiňi, öz rysgagyňy kesmegiň bir ýoly, şoň bir tarapy diýip, ýagny düşündirmek maksady bilen aýdylan bolmagy gaty mümkin-dä. Ondan şol bar diýenki galňar diýilýän bölegi. Sahylyk meselesi.
Hawa, sahylyk meselesinde bolmaly-da. Şol Hatam taý diýýär bir ýaňky ile diýýär tapan zadyny, gazanan zadyny paýlap diýýär. Ondan aý günde diýýär şony näçe adama paý, näçe adama deň hiç kimi öýkeletmän paýlamaly-da. Ondan bir gün diýýär Hatam taý ýadady diýýär daşy. Indi hemme zadymy paýlap gutardym. Bolly indi men obadan çykjakda bir çola ýerde şol aýalym bilenem bir arkaýyn ýaşaýynla diýip çykdylar diýýär. Bar zadyny goýup. Onnoň diýýär bardylar diýýär bir ýaňky tokaýyň gyrasynda ýerleşdiler indi aýaly düşek atmak üçin diýýär süpürýär diýýär-de ýeri hapasyny aýyrjak bolup süpürýär aşagyndan gyzyl çykýar. Ýaňky süýdäň deňesinde-de gyzyl küýze görnüpdi näçe sany. Ondan şonda Hatam diýipdi-de, Hä, bi bar diýseň gutarjak däl eken-ow diýipdi-de, şol, diýmek, şol ile paýlan zadyň on esse, köp esse Gaýdyp gelmeli. Iliň haýry üçin, iliň bähbidi üçin edilen iş ol özüňe täzeden mal-mülk bolup, saglyk-abraý bolup gaýdyp gelýär diýýär-de ýaşulylarymyz. Çary aga, size berjek indiki sowalymyz, Bulut gökde gyşlamaz. Bu sowaly siz öz pikiriňizi beýan etmeden öňürti bu sowaly ildeşlerimize goýalyň, ildeşlerimiz nädip pikir tapan.
Ata-babalarymyz geçmişde. Zähmetkeş bolupdyrlar, ekrançylyk bilen meşgul bolupdyrlar. Ekrançylyk bilen meşgullanjak bolsaň, onda ýer bilen işleşmeli bolupdyr, ýerlere birnäçe ekinler ekmeli bolupdyrlar. Şolar ýaly ýagdaýlarda tebigy hadysalary hem bilmeli bolupdyr. Tebigatdan baş çykarmaly bolupdyr. Bulutlar bilen bagly atalar sözüniň manysy, Bulut gökde gyşlamaz. Gök diýlende bu ýerde asman göz öňüne gelýär. Ýagyş ýagsa, gar ýagsa ýa-da käwagtda bulutly howa bolan wagtlary asmana seredeňde, Buluty görýäris we bulut hemişe durmaýar, ony biz gowy bilýäris. Ol tebigat ekrançylyk bilen baglanyşykly tarapy. Indi şol atalar sözüniň adam bilen bagly tarapy hem bar, ýagny adam durmuşda şor duran ýerde durmaýar, ol pikirler taýdan hem, hereket taýdan hem. Onuň pikirleri hem üýtgäp durýar, onuň hereketleri bir ýerden beýleki ýerlere yzygider hereket edip durýar we bulut gökde gyşlamaz atly atalar sözüne meniň düşünişim şeýle. Bulut gökde gyşlamaz. Bu atalar sözüniň göni manysy, ýagny hemişe bulut asmanda, ýagny gökde bolmaýar-da, ýagyş ýa gar ýaganda bolýar. Göçme manyda bolsa, haýsydyr bir ýagşy işler ýa-da ýagşy adamlar adamyň kalbynda gowy ornaýar.
Biziň edebiýatymyzda buldy häsiýetlendiren-de ýazyjy şahyrlarymyz köpräk şony bir göçegçi hökmünde häsiýetlendirýärler-de. Bulutlaryň göçegçiligi hakynda gürrüň ýok. Ol bir bulut bir ýerde hemişe duranok dagy. Ol şol bir neme ýomak diýýärdiler-de, ependi puluny bukýamyşyn bir gumuň içinde. Gömýärmişin, ne gizleýärmişin. Aý onnoň birki günden soň geregi çykandyr-da, hälkini tapanok diýýärler. Nirä gömenini bilenok. Onnoň ýoldaşlary sorapdyr, How, bir zat bellänsiň-ä, şo gömen ýeriňde näm bar, nähili? Aý, şo ýokarsynda bir bölek bul-da bar diýýärmişin-dä. Şuň aňyrsyny has giňeldip gidibersem, hiç bir zadyňam hiç haçan belli bir ýerde durup, hemişelik däldigini aňladýar-da. Hemişelik zat ýok bi dünýäňizinde diýilýän manyda bar şunda. Onuň galyberse-de şu nakylymyzyň özi bize bir sabyrlylygy, takatlygy hödürleýän ýalam bolup dur-da. Sebäbi bulut gökde gyşlamaýan bolsa, Şuňa bi ýene bir tarapyndan şu nakyla baryp synanyşyp görsek ýani şol irde giçde ýanky yhlas etseň, garaşyp bilseň, takatly sabyrly bolsaň irde giçde maksadyňa ýetersiň diýen manynam berip bolýar şu nakyla. Sebäbi bulut gökde gyşlamaýan bolsa irde giçde ýagyp dynmaly-la. Ýagyp dyzmak diýilýän zadyň özem şol yhlasa myrat garaşmagyň, ýaňky sabyrly bolmagyň soňuna getirýän miwesi-dä şol. Bir halkymyzyň içinde bir göwne makul däl kişä aý bir ýagmazak bulut ýaly diýýärler-ä şi bir çykymsyz adama-da. Onnoň şoň özem bir ýagmazak bulut, ýaňky göçegçi bulut. Bularyň hemmesi bir serişde, çeperçilik serişdesi höküminde ýa bir häsiýet açmak höküminde ulanylan zatlar edebiýatda-da. Ýöne şol gulluň gökde gyşlamazlygynyň özi nakyla girýär-de, bi şol özüniň ýaňky çeperçilik serişdesi wezipesini ulaldýar. şol wezipeden gönden-göni şol aýdyljak pikiriň, aýdyljak nakylyň ýaňky süňňüne, ýüregine öwrülýär-de. Ine, şu edebiýatymyzyň şol oýny bar-da biziň. Ine, Bulut hakynda-da, ýaňky nakylymyz hakynda-da diňe nakylyň manysy däl-de, şu ýerde şuň halkymyzyň şo sözi ulanyp bilişine-de haýran galyp oturmaly-da. Hormatly Prezidentimiz Bize halkyna bir uly baýlyklar peşgeş berýärdi. Bi ruhy baýlyklar, ençeme eserler, ençeme kitaplar hormatly Prezidentimiziň galamynyň ýiti bolmagyny arzuw edýän. Hormatly Prezidentimiziň jany sag, başy dik, alyp barýan işleri hemişe üstünliklere beslensin! Sag boluň çaga arzuwlaryňyz hasyl bolsun hemişe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda siziňem alyp barýan işiňizde üstünlikleriň hemra bolmagyny arzuw etýäs. Kesbiňizden kemal tapyň. Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda görenimizem eşidenimizem toýdan bolsun. Sag boluň. Biziň söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň esasy ylmy işgäri, filologiýa ylymlaryň kandidaty Ejegyz Çaryýewa. Ejegyz Genje gepleşigimizde hoş gördük. Gürrüňimiz Atalar söz dogrusyna dowam etsek, atalar söz elbetde il içinde iň bir ýörgünli sözleriň biri, şonuň üçinem sözleriň hamyr maýasy atalar söz diýibem söhbetimize başlabereli. Türkmen ýaşulusyna gulak salýan millet, gulak goýýan Ýaşulyň pent-nesihatlaryndan özüne durmuşda ýörelge edinmegi özüne bir dereje bilýän milletdir. Şonuň üçin atalar sözi diýlende eýýäm şu sözüň özünde bir pähim duýulýar-da, heniz sözüň özi bilen tanyşmakaňdan. Ine, şu atalar sözleriniň nakyllar bar. Şularyň üsti bilenem biziň eziz milletimiz, mähriban halkymyz asyrlaryň dowamynda öz nesil terbiýesini amala aşyryp gelipdirler. Çagasyny, çaga bolsun, uly bolsun, ýeri gelende nakyllardyr atalar sözlerini jaýdar ulanmak bilen, şol aýdýan zadynyň hakykatdygyny berkidip gidýär-de. Halk döredijiligimiz, şol sanda nakyllar ummasyz kän. Onuň hiç ýygnap, bir ýere jemläp aňyrsyna çykar ýaly däl. Ýöne şeýle bir edilen iş hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen şol her biriniň aňyrsynda dünýe ýaly many ýatan Nakyllardyr atalar sözleriniň müňlerçesini özünde jemleýän Paýhas çeşmesi atly ajaýyp kitabymyz bar. Biz ony mydama elimiziň şagynda haýsy bir durmuşyň ugrundan bir zat gerek bolsa şo ýerdenem şoň jogabyny tapýas. Şu ajaýyp kitapdaky Nakyllardyr atalar sözleriniň haýsy biriniň aňyrsyny çözläp ugrasaň bir türkmeniň durmuşyny, ruhy dünýäsini, hemme türkmene degişli Dünýäni görkezip dur-da, Jemşidiň jamy ýaly liliýa-da. Eje Özenje, Gahryman Arkadagymyzyň il-günümize sowgat beren Paýhas çeşmesi kitabynda şeýle bir aýdylýan söz bar, Maşgalada agzybirlik bolsa, hazyna gerek däl. Bu sowaly siz öz pikiriňizi beýan etmezden öňürti bu sowaly ildeşlerimize goýulyň, ildeşlerimiz nähili pikirdekan?
Maşgalada agzybirlik bolsa, hazyna gerek däl diýen nakyla düşünişim şeýleräk. Dogrudan-da, maşgalanyň baş täji agzybirlikdir. Agzybirlik bolan ýerinde döwlet hem şo ýerde, yrsgal hem şo ýerde, bagt hem şo ýerde, döwletlilik hem şo ýerde. Men şu agzybirlik barada türkmen halk döredijiliginiň sahypalaryna siňip giden, ata-babalarymyzyň döredip giden rowaýatlaryny baglanyşdyrasym gelýär. Biziň nesilbaşymyz Oguz han atamyz alty sany ogluny ýanyna çagyryp, bir ok ýaý getirmegini tabşyrýar. Ol okýaýy alyp döwýär. Ikinji okýaý getirmegini hem tabşyrýar. Ikinsini hem alyp döwýär. Alty okýaý getirmegini tabşyrýar. Altysyny bolsa hiç hili döwüp bilmeýär. Ine, ogullarym, gördüňizmi? Siziň ýeke bolup eden işiňiz hiç mahal amala aşmaz. Eger-de siz altyňyz bilelikde, agzybirlikde eden işiňiz bolsa, Hemişe rowaçlyklar elter. Altyňyz birigip agzybirlikde äden ädimiňiziň hiç bir güýç siziň garşyňyza çykyp bilmez diýip aýdýar. Maşgala döwletimiziň bir ülşi, bir bölegi. Elbetde döwletiň başlangyjy maşgalanyň agzybirliginden başlanýar. Maşgala agzybir bolsa, onda döwlet agzybir. Maşgala bagtyýar bolsa, onda döwlet bagtyýar. Maşgalada agzybirlik bolsa hazyna gerek däl. Meniň bu atalar sözüne düşünişim şeýleräk. Ýagny halkymyz jan saglygyny hem-de agzybirligi baş baýlyk hasaplapdyrlar. Adam ogly üçin jan saglygy bolsa, maşgalasynda, obasynda, ilinde agzybirlik, abadançylyk höküm sürse, mundan artyk baýlygam, hazyna-da gerek däl. Çünki ähli baýlygyňam, bagtyýarlygyňam gözbaşy agzybirlikden başlanýar. Bu hakykata öz durmuş tejribelerinde öwran-öwran göz ýetiren pederlerimiz ýaş nesillerimize agzybirligi ündemek maksady bilen şu atalar sözüni döredipdirler.
Aslynda-da türkmen halky agzybirlige gaty uly ähmiýet berip gelýän halk. Sebäbi agzybirligiň hemme üstünlikleriň açarydygyna düşünýär biziň milletimiz. Ine, şu nakylyňam döreýşi bir hili, görýäňizmi, hasam bir hiliki kesgin aýdypdyr-da, Maşgalada agzybirlik bolsa hazyna gerek däl. O nähilika, bir hili bir wakadan habar berýän ýaly bolup dur. Ine şu nakylyň emele gelmegine sebäp bolan diýip aýtmak boljak halk içinde bir rowaýat bar. Üç sany agzybir ýaşap ýören elti bar eken, üç sany erkek doganyň aýallary, eltiler diýilýär elbetde olara. Olar bir iş-güýçlerini bolagadan bir öz gapylaryndaky bir saýaly daragtyň saýasynda oturyp bir çaý içip otyr ekenler diýýär. Ümmülleşip, gürleşip çyk. Onsoň bulaň ýanyna diýýär, üç sany adam gelipdir diýýär. Olaň biri dillenipdir diýýär, Gelinler diýipdir diýýär. Meň adym-a Döwlet. Ynha biem meň inim Bagt. Ynha aňyrkam Güýç. Biz size diýipdir, siziň öz adamyňyza-da wepaly, öýüňiz-işiňiz bile bolup ýören arassa gowy gelinlerdigiňiz üçin siziň ýanyňyza geldik. Size näme isleýän bolsaňyz, Bu gün islegiňizi biz kanagatlandyrjak, biz tap bermäge biziň güýjümiz ýetýär diýipdir. Ulusa diýýär, Maňa tükenmez baýlyk ber diýipdir. Ony bolýar diýipdir. Onsoň ortanjysam diýýär, Bize diýipdir, uzak ömür ber diýipdir. Onsoň kiçisem aýdypdyr diýýär, Bize maşgala agzybirligini ber diýipdir diýýär. Onsoň bolýar kabul, berýäs üçiňiziňem aýdanyňyzy diýip, gözden gaýyp bolup gitdiler diýýär. Onuň çaýlaryny çyýyp, ýaňky kiçi gelin Ýa-baý, men dogrudanam gowy zat diledim, agzybirlik gowy zad-a diýip, şeýdip-şeýdip-de içini gepledip, öýüne barsa diýýä, ýaňky ýaşulular öýünde otyr diýýä. Törde asyl ornaşykly diýýä. Onsoň aýdypdyr diýýä, Wiý, agalar, diýipdir, siz häli bize howlukýas, tizräk aýdyň gerek zadyňyzy diýdiňiz-ä, indem gaty arkaýyn görünýäňiz-le, diýipdir diýýä. Onda ol ýaňky başda gürlän Döwlet, men Döwlet diýip gürlän ulular bolmaly-la. Ol aýdypdyr diýýä, Biz Döwlet, bagt, güýç hem-de agzybirlik biz dördem dogan, biz biri-birimizden aýry gezemzok, biz mydama birimiz nirde bolsak galanlarymyzam şo ýerde diýipdir. Sen agzybirligi aldyň özüň üçin, bizem saňa berdik ony, indi biz ondan aýrylyp gitjek ýerimiz ýok diýipdir diýýä. Ine şundanam görýäňizmi, hazyna gerekgäl diýen sözi bar ýaňky, birhili gerekgäl diýeňde birhili kesgin aýdýan ýaly bolýada. Şonuň aňyrsynda şunuň ýalak bir waka ýatandygy üçinem şo wakanyň jemini jemläp aýdyp berýär-de, maşgalada agzybirlik bolsa hazyna gerekkä, hazynaň, bagtyň, döwletiň öz-özi gelýär diýýär agzybirlik bolan ýeri. Ine şuny ýalyrak manysy bar bolmaly. Aslynda-da bir agzybirlik iň uly güýçdä. Şonuň üçinem biz ynha Özümizden ululardan eşidýän gürrüňlerimiz barda, çaga wagtymyz eşidýärdik. Agzybir boluň, dogan jigi bilen dama agzybir boluň. Eger-de sizi gohlaşsaňyz, galmagal etseňiz, onda gelýän yrsgalam siziň gohuňyzdan gaçarmyşyn diýlen ýaly ynançlar hem ynha il içinde ýaşaýar. Jigdenje size berjek indiki sowalymyz, iliň güýji, siliň güýji. Siz bu sowala jogap bilmeden öňürti bu sowal ileşlermi däl pikirdekä?
Iliň güýji, siliň güýji. Bu atalar sözüne meniň düşünişim şeýleräk. Bu atalar sözüniň manysy agzybirlik bilen gös-göni baglanyşyklydyr. Çünki il agzy bir bolup, birleşip bir işiň başyny başlanlarynda, ol işiň ýerine ýetirilmän galýan pursatlary bolmandyr. Şonuň üçin hem iliň güýjüni ata-babalarymyz dagdan gaýdýan siliň güýjüne deňäpdirler. Halkymyz. Ýa-da ozaldanam, bir adam bir işiň başyny tutsa, ol öňi bilen ýaşuly neslini, il-gününi çagyryp, olar bilen maslahatlaşyp, geňeşip, iş tutupdyr we şol iş mydama şowlulyk bilen tamamlanypdyr. Il-gün bolup agzybirlikde edilen işiň, çekilen zähmetiň höziri hem aýratyn lezzetli bolupdyr. Halkymyzy agzybirlige ündemek maksadynda şu atalar sözi döredilipdir. Iliň, halkyň güýjüni siliň güýjüne deňäpdirler. Siliň güýjüniň uly öňünde durup bolmaýşy ýaly, halkymyz agzybir bolsa, onda olaň öňünde hiç bir güýjüň durup bolmajagy barada aýdylýar. Magtymguly atamyzyň şu goşgusyny aýdasym gelýär, Köňüller, ýürekler bir bolup başlar, Tartsa ýygyn erär topraklar, daşlar, Taýar bir suprada kylynsa aşlar, Göteriler ol ykbal türkmeniň. Halkymyz, milletimiz agzybir bolan ýagdaýynda, onda hiç bir duşman ony boýun edip bilmeýär. Meniň şu atalar sözüne düşünişim şeýle.
Iliň güýji, filiň güýji diýilýänem ýene-de uly iliň agzybirligi, uly iliň birligine barýar-da aňyrsy. Fili köpimiz görenmikäk, ýaz aýlary bir. Joşgunly ýagyş ýaganda ylaýta-da daglyk ýerlerde sil gelýär-de, şo siliň öňünde jaýmy, malmy, hiç zat durubilenok, syryp-süpürip alyp gidýär. Onsoň iliň güýjüniň siliň güýjüne deňelmegem şol ýaňy köpçüligiň güýji, agzybirligiň, köpçüligiň güýji hiç zatdan ýeňilmezek, hemme zatdan güýçli Diýen manysy barda. Şu nakylyňam aňyrsynda şeýleräk bir rowaýat, elbetde, ildeşlerimiz onda oňa meňzeşiräk rowaýatlary köpem eşidendirler. Aslynda rowaýatlaryň özi bir bir-birine golaýrak telim hili nusgada-da bolubilýär. Sebäbi ony her aýdyjy bir hili aýdýar. Aýdylýan rowaýata görä, bir obaň adamlaryna diýýär, dag etegrägindäki obaň adamlaryna diýýär, bir şu dagdan gelip diýýär, bir aždarha gün bermeýän eken diýýär. Aý, mallaryny alyp gitmekmi, beýleki etmekmi? Şunuň ýaly bir azar berýän ýörýän ekeni. Onsoň şol obanyň adamlary üýşüp, ýaşulular bir karara gelip, Geliň diýýärler, biz beýdişip ýörmäliň-de, biziň bir edermen-edermen oglanymyz bar ahyry, şu aždarhaň garşysyna bir adam ibereliň bütin ilimiziň adyndan. Şolam baryp, aždarha bilen ýeňip, şon bizi şo beladan dynarsyn, diýýärler. Onsoň bolýa-bolýa edip, içinde has bir batly-batyr, edermen hem beden taýdan güýçli bir ýigidi saýlaýarlar, ine, oňlaýarlar ýaşulular bütin il bolup. Onsoň gidýär, barýar-da diýýär, şol aždarhaň gowagyny tapýar o dagyň jülgesinden. Onsoň diýýär, munuň bilen bir allym-merdimli söweşýär-de diýýär, ahyry ýeňýär. Ýeňýär-de diýýär, muny aždarhany öldürjek bolýar welin, aždarha aýdýar, Sen dur oglan diýýär. Sen diýýär güýçli ekeniň diýýär. Meni helekleme diýýär. Özüňem bir diýýär, ýagdaýlyrak ýaşaýan ekeniň diýýär. Men saňa kän altyn-kümüş bereýin, men diýýär, birgiden hazynany saklap ýatyr. Şu ýerde ýeri gelende aýtsak, asla-da ertekilerde, dessanlarda şol hazynany saklaýan aždarha hakynda kän aýdylýar-da. Aždarha bolan ýerinde hazyna birhili ikisi bile gelýär-dä mydama. Men diýýär, kän altyn-kümüş diýýär, saňa bereýin diýýär. Eltip bereýin öýüňe, hernä diýýär, azalyberse ýene elteýin, seni hiç hor etmäýin diýýär, goýber meni diýýär. Onsoň diýýän, bolýa, onda elt, pylan obaň pylan çetindäki öý meňkidir, şeýdip gepleşip gaýdýar diýýär. Bir gün garaşýar, iki gün garaşýar. Aý, görse diýýär, gelenok welin, telim gün garaşdy, gelenok welin, ýamaşgan gaýtdy diýýär üstüne. Sen näme diýe, diýen sözüňde durmadyň diýip asyl ýöne barandan eýýäm gahar gelip gaharlanyp ýamyşgan ýapyşýa-da muňa. Onsoň indi bu göreşip urýarlar, urşup urýarlar bolanda aždarha muny ýeňýä diýe. Ýeňýä-de diýe muny heläkletjek bolýa diýe ýaňky oglany. Onda aýdýa, Bolýa diýýä, men senden aman soramok diýýä, heläkleme diýmäýin diýýä. Ýöne sen bir zat aýt diýýä, näme üçin diýýä, öňki gelemde men seni ýeňdim diýýä, bu gezegem men ýeňildim diýýä. Şoňa düşünsem bolýa diýýä, heläklemeziňden öňürti diýýä. Onda aždarha aýdýa, aslynda-da aždarha bir hili akyllylygyňam nyşany hökmünde erteklerde gelýä-de, gaty akylly bolarmyş diýilýä-de. Sen diýe öňki geleňde diýe bütin iliň adyndan geldiň diýe, özüňem diýe iliň bähbidi üçin geldiň diýe, şu tutuş obamyza azar bermesin, biziň obamyzy dertden, aladadan dyndarayyn diýip iliň aladasy bile geldiň diýe. Şo wagt sende diýe şo seni ynam edip iberen ähli obadaşlaň iliň güýji sende ýygnanypdy diýe, şolaň adyndan geleniň üçin diýe. A häzir bolsa diýýär, sen öz bähbidiň üçin geldiň, diňe özüňe baýlyk eltmänim üçin gaharlanyp geldiň diýýär. Indi sende häzir diýýär, bir adamyň güýji bar diýýär. Bir adamdanam aždarha ýeňilmez ahyry hiç haçan diýýär. Ana, iliň güýji, siliň güýji diýilýän nakyla şun ýalyrak rowaýatlaryň üsti bilenem has anyk düşünip bolýar-da. Sebäbi il agzyny bir ýere birleşdirende, olaň öňünde hiç durjak zat ýok diýýär-de. Şo ýene-de büýem. Agzybirlige uly iliň birligine barýarda. Ilim günüm bolmasa.
Aýym günüm dogmasa.
Gaty dogry.
Eje Genje size berjek indiki sowalymyz At basman diýen ýerine müň basar. Bu sowaly ildeşlerimiz nähili pikirdekä?
At basman diýen ýerine müň basar. Ine, şu nakylyň manysyna meň düşünişim, adam kä halatda öýkeli ýa gahar-gazaply bolanda, şu bir zat etmerin ýa-da bir bir ýerik barmaryn ýa-da basmaryn diýen sözleri ulanýar. Şoň üçin şol adam azajyk bir gelejegini Göz öňüne tutup, şu nakyl bize durmuşda her hili ýagdaýlaryň duş gelýändigini hem-de şo ýagdaýlary hem öňünden göz öňüne tutup, özüňe erk etmegi başarmaklygy hem-de kanagatly bolmaklygy öwretýär. Indi şu nakyla meň düşünişim şeýleräk. At basman diýen ýerine müň basar. Bu atalar sözüniň manysy göçme mana eýe bolmak bilen, Esasan hem çeper edebiýatymyzda, eposlarymyzda, ýazyjylarymyzyň romanlarynda, powestlerinde köp duş gelýär. Aslynda, bir jümlede ymgyr manyny jemleýän atalar sözleriniň köpüsi ösümlikleriň, haýwanlaryň, guşlaryň üsti bilen göçme manyda halkymyza ýetirilipdir. Ýagny bir adam bir oba ýa-da şähere baranda ol ýeriň ýaşaýjylary bilen tanşyp, dostlukly gatnaşygy ýola goýmaly. Sebäbi durmuşda her hilli ýagdaýlaryň gabat gelmegi, Bir wagtlar şol baran obaňa ýene-de barmagyň ýa-da şol adamlar bilen ýene-de duşuşmagyň mümkin. Şonuň üçin hem, nirä barsaň, nirede bolsaň hem şol ýeriň adamlary bilen dostlukly gatnaşyklary ýola goýmaly. Dosty dogan edýän, ili il edýän mukaddesligiň hoş sözlerdigini, Öz durmuş tejribesinde synan ata-babalarymyz şeýle atalar sözlerini döredipdirler.
Şu ýerde bir zada Magtymguly üns bermeli. Nakyllarymyzyň bir topary ýarty bölegi aýdylýar-da, ikinji bölegi aýdylman galýar. Okyjyň özüne goýulýar. Okyjyň özüne goýulýar. Onsoňam has Dili senaly, gepe çeper adamlar oň ikinji böleginem bilýä elbetde, ýeri gelende aýdýaram. Ine, şu Paýhas çeşmesinde-de bir nusgasy berlipdir, At basman diýen ýerine müň basar, iş düşmen diýen ýerine müň düşer diýýä. Ine, şu nakylyň manysy näme? Şeýle-de aýdylýa il içinde ony, At basman diýen ýerine müň basar, at basmasa taý basaram diýilýä. Munuň manysy bir ýerde bir işi edeňde şol işi ynha bir mysal üçin aýdaly bir ýola çykdy diýýädi biri bir alys ýola bir işi bilen bolup aý adamçylykda barýan ulag döwülýäým ýa tüpüstide bir suwsuz horlanýamy şunuň ýaly bolanyndan soň aý bir horlanybyrak barjak ýerine baryp gidip gelýädi Waý, indikile men şol ulaga münmen, ýa bolmasa şo ýere men indi gaýdyp gitmen-eý, gitmez ýaly boldum diýip käýinýär-dä, bolaýýan zat-da adam käýinende. Onsoň gel derrew diýýändirler, At basman diýen ýerine mün basar, beý diýme, äht etme diýilýändir. Aslynda-da äht etmek halananok-da türkmençilikde. Sem sebäbi edil atyň at özi basman diýen ýerine onuň esasy jylawy, erki eýesiniň elinde-de. At basman diýen ýerine-de eýesi eltse hökman barmaly, basmaly bolýar, öz erkine ýörenok-da atyň özi. Adamam edil şoňňaly ykbalyň seni haýsy köçeden getirjegini, haýsy ýoldan eltjegini adam bilip bilenok-da. Şo etmen diýen işiňem ýene etmeli bolaýmagyň mümkin. Şoň üçinem iş düşmen ýerine müň düşer diýýär, birhili sen şol zady etmen diýip söz berme, ýa-da bir ýerde bir käýişen beýleki bolsaň gapyňy ýapyp, Şarkyldadyp gaýtma sebäbi ýene işiň düşmegi mümkin. Ykbal laby adamyň bir durmuş her hili ýagdaýlar bolýar. Onsoň munuň ýene bir ýagdaýy bar. Ynha mysal üçin ýaşlykda bir zergärçiligi öwrenen ýigit diýip aýdalyň. Haýsy hünärem bolsa bolýar. Onsoň bir soňam hökümet işine girýär, ýaňky zergärçiligini etmäge-de elem degenok. Dur indi tutuş ussahanasynyň içem zat guraldan doly, enjamdan doly. Onsoň, Aý, şular-a indi men işläsimem ýok-la diýip aýyrjak bolýa. Satjak, meý-beý nemetjek bolýa welin, şon ýaly bolandan-ha garry atasy bar bolsa aýdýa, Degme saňa diýýä, ot-suw isleýämi, dursun diýýä. Aý, men öňsoň ulanjak gal-a bular diýýä, at basman diýýä, nirne müň basar. Ulanarmy, ulanmagym mümkin, bir zähmet rugsadyna çykaryn bor, hormatly dynç alyşa çykaryn bor, ýene bir dolanyp gelmegim mümkin, degme, At basmanyň ýerine müň basar. Onsoňam diýýä, At basmasa, taý basar diýipdirler. Sen bolmasaň, ogluň ýetişip gelýär. Belki, ogluň ulanar. Şoň üçin dursun, saňa şoň zyýany ýog-a diýýä. Diýmek, seň ýörän ýoluňdan özüm ýöremen-ow diýip äht edeniň bilenem, birinji bilen-ä özüňem äht etmeli däl. Özüňem barmagyň mümkin. Ýöne bolmaýanda seň çagaň barmagy mümkin. Ine, şunuň ýalyrak Bir durmuşda bolup duranrak zatlaryň esasynda dörän nakyl bolmaly. Gaty dogry.
Her bir adam her bir işi etjek bolanda uly gürlemeli däldigi barada öwüt-ündew berýän nakyl bolup dur-da. Umumy many aýdylanda. Ýörän ýoluňy gömmeli däl, açylan gapyňy gaty ýapmaly däl. Ýapmaly däl, hawa.
Esasy zat uly gürlemeli däl-de, diňe-de şol her bir zatdan gowy netije çykarmak hermämize mahsus. Hemem ýene gaýdyp barmaga ýol goýmaly. Uruş sögüş urşuna näme ýaraşmaga ýer goý diýer türkmen halky. Gaty dogry.
Eje Ezenji size berjek indiki sowalymyz gelniň e, geldi geldisi, ogluň boldy boldusy.
Gelniň geldi geldisi, ogluň boldy boldusy. Bu atalar sözüne düşünişim şeýleräk. Her bir maşgalada ogul ýetişdirip, ony öýermek, Gelin edinip agtyk söýmek, olara guwanmak her bir türkmen maşgalasynyň uly arzuwy. Şol sebäpli hem türkmen aga, gelin getirende toýy gaty uludan tutýar. Türkmen toýuny ähli däp-dessurlaryny berjaý edip, ýokary derejede tutmaklyk bolsa, toý sähedi belenen gününden başlanýar. Toý sähedi bellenmez. Öýe gelin gelip düşýänçä, toýy bir kemsiz sowulýança, toý tutýan adam toý aladalary bilen başagaý bolup, arkaýyn ýatyp-turup, rahatlanyp, ynjalyp oturyp bilmeýär. Ähli toý däp-dessurlary bolmalysy ýaly bolandan soň, toý tutýan adamyň üstünden agyr ýük aýrylan ýaly bolýar. Öýe täze gelin gelip, täze maşgalada ýaşap başlansoň, öwrenişensoň, ol gelniň toýludygy, ene bolmaga taýynlanýandygy barada habar eşdilensoň, ýene-de alada başlanýar. Ähli öýdäkiler ol gelniň göwresindäki çaganyň sagdyn bolmagy üçin alada etýärler. Agyr ýük götertmeýärler, iýip-içişine esewan bolýarlar. Bir söz bilen aýdanymyzda, çagajyk dünýä inýänçä, gaýyn ene, gaýyn ata, gelniň ýanýoldaşy, uly aladanyň aşagynda galýarlar. Durmuşyň güli, buşlukçysy bolan bäbejik sagdynja bolup dünýä inensoň, öýdäkileriň bar aladalary aýrylyp, ýene-de toý tutmaga taýynlyk görýärler. Ine, şeýle maşgala aladalaryny göz öňünde tutan ata-babalarymyz şu atalar sözüni Bize miras goýupdyrlar.
Şuny nakylam doly aýdaňda, Gelniň geldi-geldisi, ogluň boldy-boldusy, agyr ýatan hassanam bir tirsegine galdyrarmyş diýýär. Öýüň eýesi, ýurt eýesi ogul hasaplanýar türkmençilikde. Ýa bolmasa indi gelin gelendäki dabaranyny türkmen gaty uludan tutýar, ony hemmämiz görüp ýörüs. Şowhun bolup gelnanjy gelni alyp gelende dagy bir hili özüňki däl-de hol goňşy-golamyňky, hatda o köçede bir kesekirägiň kem bolsa bir durup begenip iniň dyglap gidýändir şolaň sesine begenjiňden ýaňa. Eýýäm diňe gelende däl gelýä-gelýä myşyny bolanda eýýäm ýaňa bu taýda şowhun başlanýar. Eýýäm. Guda bolduk diýlenden eýýäm baryp, ähli ýakyn ýaşytly garyndaşlar, goňşy-golamlar, Bizden näme kömek gerek? Şu bir uly iş-de, şunuň bir goşant edesi gelýär, her kim goldaýar, oňlaýar şony. Ine, şunuň ýaly bir möhüm waka bolup durýar. Türkmeniň durmuşynda gelin edinmek bilen ogluň dünýä inmegi iň uly begençli waka bolup durýar. Şoň üçin hem şol ikisi, şol iki waka ýüze çykanda, hatda diýýär, bir ýatan bir syrkawam diýýär, Bir kuwwatlanyp tur, tirsegine galýar diýýär-de. Şoň üçin hem aýdýarlar, Gelniň geldi-geldisi, ogluň boldy-boldusy, agyr ýatan syrkawam bir tirsegine galdyrarmyş diýýärler. Sebäbi şoňa ruhy taýdan kuwwat berýär-de, Hä, geldimi diýip, bir tirsegine galanyny duýman galýar diýýär-de. Ruhy kuwwaty şoňa bedenine güýç berýär-de. Gap dogry.
Şoň üçin hem aýdylýandyr, gyz göwün hoşy, ogul döwlet başy diýilýär. Elbetde, begençli habarlar adamyň ykbalyna gönden-göni täsirini ýetirýär. Şol begençli habary eşiden adam şo gün ähli işi ugruna bolan ýaly, hemem hiç hili onda ýadawlygam ýok ýaly. Garaz, begençli habar adamlaryň ruhy dünýäsine iýmit bolup durýar. Ynha, paýhas çeşmesi, paýhasly pikirleriň bir çeşmesi, munuň haýsy şol akgyn çeşmäniň haýsy damjajygyny alyp, aňyrsyny yzarlap otursaň, türkmeniň bir durmuşy, ruhy ahwalatlary, hemme zatlaryny bir çözläp gidip oturmaly. Aslynda şolarda bir iki agyz sözdür welin, şoň aňyrsynda bir dünýä ýaly many bar. Şeýle biziň medeni milli mirasymyz gaty güýçli, köp taraply, çuňňur, baý milli mirasymyz bar. Şunuň ýaly milli mirasymyzy jikme-jik öwrenmäge, ylmy taýdan esaslandyryp çözlemäge ähli mümkinçilikleri döredýän hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, alyp barýan il, ýurt bähbitli işleri mundan beýlägem rowaçlyklara beslensin. Sag boluň eje gelgenje arzuwlaryňyz hasyl bolsun hemişe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda görenimizem eşdenimizem toýdan bolsun siziňem alyp barýan işiňizde üstünlikleň hemra bolmagyny arzuw etýäs kesbiňizden kemal tapyň. Sag boluň.
Mähriban watandaşlar, Atalar sözi gepleşigimiziň hemaýatkäri Abraýly mebel hususy kärhanasy. Biz Abraýly mebel hususy kärhanasynyň işgärlerine köp-köp sagbolsunymyzy aýdýarys. Eziz watandaşlar, gepleşigimiziň ahyrynda size ýene bir gezek dünýädäki ähli gowulyklaryň, ynsan kalbyndan çykýan mähir-muhabbet sözleriň ählisiniň size hemra bolmagyny arzuw etýäris. Kim görüpdir zähmet çekmän bu bagty, bu gadymdan gelýän durmuş adaty diýilşi ýaly siziň çekýän zähmetiňiz durmuşyňyza bagt nurun çaýsyn. Daglara çykan bulutlar kimin ykbal sizi belentlikden belentlige götersin. Ynsan başynyň täji bolan jan saglyk mydama size hemra bolsun. Tutan watanaşlar ynha şeýle ýagşy arzuwlar siziň her biriňize ýollap bizem siziň bilen hoşlaşýas. Hoşsag boluň.